Helo a chroeso i bedwaredd penod ein cyfres newydd Glonc a Chan gyda fi, Gwen Shenten, Swyddog Cymuned Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod i adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n serennu mewn meysydd amrywiol? Byddaf fi'n cael glonc a chan gyda'r pobl dawnus yma a chewch i wrando ar ei hanesion wrth i ni sgwrsio am ddwl a chlywed am ei hoff gerddoriaeth. Ar wythnos hon, rwy'n sgwrsio gyda cherddores arbennig o'r ardal leol sydd wedi bod yn adloni'r cyhoedd yn fyw bob wythnos yn ystod y cyfnod clo. A dyma hi, y cerddores, y cyfansoddwraig hynod dalentog o Flaen Dillais, Bronwe Lewis. Siwr i ti? Fi'n iawn, diolch. Ie, yeah, nes i gallu siarad â chi o gytre. Ie, yeah, fi'n gwybod.
So, ti wedi bod yn brysur dros ben dros y lockdown, yn dweud ti gyda gigs byw bob nos adwn. Siwt mae reina di bod? Uh, yeah, maen nhw'n mynd i bod yn rili really hwyl. Fi'n neud, um, fi'n credu rif 14 yw e wythnos yma. Felly, ie, yeah, a ges i cwpl o wythnosau bant, jyst i gallu, wel, jyst cael bywyd arferol. Ond um, maen nhw bod yn arbennig. Mae pobl wedi bod yn rhoi arian um, i helpu fi, achos does dim gwaith dy fi. Um, mae pobl wedi rhoi request, fi'n neud birthday shout-out, mae fe'n ma fe wych. A mae just, gweld, dod i nabod y gynulleidfa lot fwy. Um, a ni'n fi teimlo lot fwy agos wedyn i'r gynulleidfa trwy wneud hwn, so mae wedi bod yn ffab. Oh. A ti'n fawr weithgar iawn hefyd yn gwneud fel digwyddiadau rithiol a stwff, a nes ti'n neud yr um, diwrnod o ddraig i ysgol Ysilfera bod di. Ie, oedd yna'n wych. Y Philly Fest, tyd oedd reina, ond nhw'n bach yn wahanol i'r arfer, fi'n siŵr. O, oh, fi'n hoffi fe, achos Um, fi wastad, fi'n person eitha nerfus, byddwch chi byth yn meddwl hynny, ond pob tro fi'n mynd mas dy'r cit, bod ti'n meddwl, o, bydd y cit yn gweithio, bydd y llwyfan digon mawr, bydd y tywydd yn oce, okay, yeah. a bydd y cynulleidfa'n nais, um, bydd yr amser fi'n mynd mar y llwyfan yn iawn, um, bydd yr, yeah. ond pan ydych chi'n neud e o gytre, chi'n neud e'n rithwyr, fi'n credu, um, mae o dan rheolaeth ti, A chi'n gallu, ie, yeah, jyst reoli'r sefyllfa yn gyfan gwbl. Os maen nhw ddim yn hoffi fe, maen nhw'n rhoi bant. Yn lle cael y pobl reit o'ch flan eich chi. Um, hmm. a fi'n meddwl, jyst, ie, yeah, fi'n teimlo'n gyfforddus iawn yn y tŷ. Fi wedi really joio canu o'r tŷ. Felly, ni'n mynd i ddod i nabod ti'n well nawr de, gyda cwpl o gwestiynau hwyl a gen ni ddwy gêm fach ar y diwedd, oce? Okay? Okay. So, cwestiwn un. Petai ti goffa dewis theme tewn i dy fywyd, pwy gan fydde ti'n dewis?
Wel, ie, yeah, mae hwnna'n un anodd yn dweud. E? Um, theme tune, achos mae ffili bod, fi'n hoffi cyneuon really drist, ond fi ddim yn credu bod fi'n tebyg sy'n cyneuon drist. Falle, fi'n hoffi um, Stand By Me, achos heblaw am fel cefnogaeth pobl, fi ddim yn credu i dyfu'r bywyd sydd dyfu. Um, cefnogaeth teulu, cefnogaeth wel, pobl sy'n dilyn cerddoriaeth fi, cefnogaeth ysgol. Um, felly fi'n hoffi Stand By Me, a mae just yn, mae fe'n gan really hapus yn diwe, er bod e'n fel, ie, yeah, amdano rhywbeth eitha ddofn. Um, neu falle cael o'n lan, achos fi just yn caru'r banna, a mae'r geiriau gyd amdano, just dim angen lot o arian neu i fod yn gyfoethog, i fod yn hapus. Um, a Mae hwnna'n, ie, yeah, bwysig i fi. Yeah.
Pwy yw dy fodel rôl di? Um, hwnna'n un anodd. Is i weld, just cyn lockdown, is i weld um, The Carol King musical, um, Beautiful, a dde just yn gwych. A fi'n credu hi falle, Carol King, achos mae hi erioed wedi newid, a mae um, Oedd hi ddim yn moyn um, ffito mewn dy'r cyddoriaeth ar y pryd, a fi moyn ysgrifennu cyddoriaeth i hun, a fi ddim moyn neud y, y dawnsio a gwisgo i fyny, a fi jyst yn hapus yn eistedd wrth y piano yn canu o'r galon. So fi'n credu ar ôl gweld beth mae hi wedi mynd trwy a lle yw i nawr, fi'n credu Carol King, ie. Yeah. Fab, so beth yw dy hoff air Gymraeg di?
O'n i, wel, o'n i'n siarad â ffrindiau um, am hwn ar y penwthnos, a nes i wneud quiz Zoom, a o'n i wedi troi cyneuon Saesneg rili really enwog mewn i, mewn i Gymraeg, achos mae'n dim un o ffrindiau fi'n gallu siarad Cymraeg. Um, felly o'n i'n jyst yn, wel, oedd e test bach Cymraeg, a maen nhw'n gyd yn gwybod fi fel person sy'n testo Cymraeg. A ar diwedd y cwiz, o'n nhw fel, um, beth yw hoff gair chi? Felly, o'n i wedi dweud ansbardugaethus. Achos, mae jyst yn... Yw un ti hefyd? Yw e? Ie, mae jyst yn rolio off y tafod yn dweud. E? Mae jyst yn... A mae jyst yn swno fel gair, really. Ie, yeah. Mm. ie. Yeah. Mae'n swno fel y gair. Mae jyst yn, ie. Yeah. Hapusrwydd llwyr. Ie, yeah, so ansbardugaethus. ffodus. A mae po, pob un o ffrindiau fi sydd ddim yn siarad Cymraeg yn rili really hoffi'r gair.
Mae go-to outfit di ar ddiwrnod arferol?
Wel, mae fe wedi newid tipyn nawr yn ystod lockdown. Fi wedi bod yn... Fi'n credu hwn yw'r diwrnod cyntaf o'r wythnos yma, fi wedi rhoi um, coler ar. um, neu brosio'r gwallt, um, neu cael cawod, ti'n rhoi. Felly, um, fel arfer, fe fi'n gwisgo nawr, fel diwrnod yn lockdown, fi'n gwisgo fel um, jumpsuit really gyfforddus, fel dungarees fel arfer, a fel just top, ie, yeah, arferol ti o'r... A fi di, achos mae angen um, haircut arna i, um, fi'n just yn rhoi bandana mewn pob trwy dydd. Ond ar y pen wythnos, fel arfer, ti fas i lockdown, o'n i wastad yn gwisgo lan, efe. Um, so ie, yeah, coled llawn, ffrog, um, ie. Yeah. Ond wastad flats, byth yn gwisgo heels. O, oh, na, Beth neud e? Trainers, o mas. O, oh, trwy'r amser. Mae drag queens yn lot well na fi yn gwisgo heels. Fi ffili neud e. Petai ti mond yn gallu clywed un can am weddill dy fywyd, pa gan fydde ti'n dewis? Fi'n hoffi gymaint o gyneuon, ond fi'n credu hoff fan fi yw Fleetwood Mac. Um, a fi'n credu landslide falle gan Fleetwood Mac. Achos o dro fi'n clywed e, fi'n cael teimlad wahanol ohono fe. Mae fe jyst yn, ach, a mae jyst, ie, yeah, a'r llais llais Stevie Nicks, ie. Yeah. Mae jyst yn... Ie. Yeah. Byddai byth yn... Ie, yeah, byddai gallu clywed hwnna trwy'r dydd am weddill bywyd fi. Um, Na, mad, achos tywed, um, pethefnos yn ôl, nes i um, cyfweliad yr un peth gyda Lisa Pedrick a na'r can wedodd hi fyd. No way!
Yeah. Oh my gosh! O, pan, pan o'n i'n ifanc iawn, oedd, um, wel, tua o'n i'n 15, i'n credu, a Lisa Pedrick yn gweithio fel um, yn y studio drama yn Slyfera. Yeah. A ei lan i hi a gofyn, mae da fi gig Cymraeg, beth gallai canu a chwarae teg, wnaeth groi restr llawn o cyneuon Cymraeg. Yeah. Un ohonyn nhw oedd ysbryd yn nos, a ni rioed wedi clywed hwnna o'r blaen, felly o'n i wedi dysgu hwnna oherwydd bod Lisa wedi rhoi, ie, yeah, elusna i fi. Mae jyst yn, ie, yeah, fenyw hyfryd yn dwi. Ydy. A mae gen i lot yn ia, yn ia, debyg i'n gilydd. Nice.
Os dy, os dy ti ddyfyniad o gwbl sy'n ysbrydoli ti? Um, Wel, nes i ysgrifennu gan dy dyn o Llanelli. Um, o'r enw Martin Goddard, o'n i'n eistedd lawr a o'n i'n moyn ysgrifennu, oedd un o'r gan yw Something to Live For, a ni'n moyn ysgrifennu am cael un peth sy'n cael chi codi yn y bore a just cael chi mas o gwely a bod e fel pasiwn sydd â chi. Um, a mae rai just cael hwnna yn bywyd. Um, a o'n i 'di defnyddio quote, yy, falle, Dee, Dee Martin fi'n credu nath dweud e. Nid fel Ganddi neu unrhyw beth, ond um, uh, nath e ddweud, um, dream as if you live forever, live as if you die today. A nes i roi hwnna'n y gan, a fi'n credu bod hwnna'n ffordd rili da i edrych ar bywyd efe. A bod eich breuddwydion chi yn ddiddiwedd a bod pob diwrnod yn special. So, Mae'n rhaid jyst wneud beth bynnag chi wedi wneud mewn diwrnod. Um, yeah, felly, yeah, fi jyst wedi wastod, yeah, defnyddio'r uh, dyfyniannau, i fod yn onest. Oh, dwi'n licio hwnna, actually.
Yeah, o, Mae canfas o hwnna ar, yn, yn y range cyn bod hir nawr. New Live Laugh Love. Yeah.
Petai ti ar death row, pa fwyd fydde ti'n dewis ar gyfer dy bryd olaf?
Fi'n credu bod hwnna'n fwy anodd na'r caneuon, achos fi'n hoffi bwyd gymryd. yeah. Um, um, na i llai, cyn o di syl mam hi, achos ne mam, mam ne mam hi, maen nhw'n ma nhw dwy ar un mor dda, a falle Welsh cakes neu jam tarts mam hi, Neu, um, fi wastad yn mynd lawr i Dimbych y Pysgod am pen blwydd fi, um, pob, di, pob ion nawr, pan mae'n gyfi amser bant, fi'n mynd i'r un tafan pob blwyddyn. Um, a maen nhw'n neud surf and turf, a mae'n just yn y pryd o fwyd gore fi wedi blasu yn fy mywyd i. A mae'r pysgod yn ffres, achos mae'n mynd bod yn syth hmm. o'r bai yn Dimbych y Pysgod. A ie, yeah, pob tro, lawr ffordd na. a falle ti'n rhywbeth. Fi'n fi, fi, fi, fi hoffi gormod o oedra, fi'n cael ei dewis. yeah, ond um, yeah, fi'n credu falle pryd o fwyd gan mam hi.
Nice. Good choice then. Mae'n cwestiwn olaf, petai ti'n goffa dewis tri eitem yn unig i fynd gyda ti yn nes meill o bob man, pa tri eitem fydde ti'n dewis?
Wel, dyw e ddim yn mynd i helpu fi, ond gitar. Achos fi, fi gallu chwarae bron popeth ar y piano, ond fi, ffili, fi ddim yn credu bod fi'n gallu chwarae gitar yn digon da, ond mae hwnna jyst yn perfectionist, ochr perfectionist fi efe. Felly fi moyn fel dysgu pethau really anodd ar y gitar, fi erioed wedi cael y siawns i wneud. Um, mae'n digon amser da fi, so byddai'n, ie, yeah, mynd ar 'da'r gitar. Bydd rhaid i fi mynd 'da rhyw fath o fel blanced rili meddal, fel duvet neu rhywbeth, a wedyn lighter fi'n credu, so rhywbeth i ti wneud pan 'da, a rhywbeth gallu cinio 'da. Just a lighter. Bydd hwnna ddim yn dweud, a bydd e. Ond fi'n meddwl, ie, os fi'n gallu gwneud tân, a ma' 'da fi, ie, rhyw fath o fel Lle bydd pabell yn well, ond ie, yeah, fi'n credu mae duvet, ie. Yeah. Yeah. Falle bod yn, ie, yeah, wrong. Ond ie, yeah, gitar yw'r unig beth sydd ddim yn gallu helpu fi, ie, yeah, roi si, ond ie, um, yeah, fydda bydd rhaid i fi cael rhywbeth cerddorol da fi, fi'n credu. Yeah. Na, dewis yeah. ar y meddwl.
O, diolch. Fab. So, nawr mae dyn ni gêm o hwn neu'r llall, a byddai'n rhoi dewis o'r ddoi opsiwn i ti, a mae rhaid ti dewis mor gyflym a phosib pa un sy'n orau da ti, oce? Okay? Oce. Okay.
Pa, barod?
Ie.
Yeah.
Cariad neu arian?
Cariad. Netflix neu YouTube?
Netflix neu YouTube? Netflix.
McDonald's neu Burger King? McDonald's.
Siocled neu vanilla?
Siocled.
Facebook neu Instagram?
Instagram.
Trainers neu sandale?
Trainers. Haf neu geiaf? Geiaf.
Bydden ni'n mm. Mae jyst lot fwy yn mynd ymlaen, er bod y tywydd yn well yn yr haf. Hmm. Mae fi'n just yn, ie, yeah, fi'n meddwl am fy hun, mae pen blwydd fi'n y geia. Fi'n sel i ffordd bod ni. A ie, yeah, fi just yn hoffi, ie, yeah, mae amser geia yn dod teulu nôl dy gilydd, efe fi'n credu. A fi'n gweithio trwy haf, any mate. Fi ddim yn gweld dim o'n haf.
Newid neu hallt? Uh, hallt.
Teledu neu ffilm?
Ffilm. Cawod neu bath?
Bats. Campari bats.
Traeth neu mynyddoedd?
Traeth. Pasta neu pizza? A pizza.
Poeth neu o'r?
O'r.
Cwrw neu gwyn? Gwyn.
Noson allan neu noson mewn? Noson allan. A fi.
Yeah.
Social butterfly yn un.
Un nesaf de yw dwi byth wedi, a newn ni rhoi thumbs up gan gilydd os ni wedi wneud e, neu thumbs down os ni ddim. OK. So, dwi byth wedi canu yn y cawod. Ie. Yeah.
Trwy'r amser.
Dwi byth wedi torri asgwrn.
Na, fi byth wedi torri asgwrn. Na, wel, ni'n edrych, ni, ie, yeah, mae dyn ni sens, fel. Ni, Dwi byth wedi ail rhoi anreg i rhywun arall. Ie, ie, ie. A bob un o ffrindiau fi nawr yn meddwl, beth ti wedi cael o bron? Fi wedi cael fel anreg o'r blaen. A fe fel bach

Mae fe wedrych yn dda beth bynnag mae fe'n neud yn dweud. E? Ie, o, amazing. O, nes i wneud e pan ni'n fel 25. so ni ddim yn fel, ie, yeah, yr un gynta. Nes i i weld, um, fi'n hoffi mynd i weld drag queens fel, so mae dy fi, o, oh, fi'n caru drag queens, caru rhywbeth drag race. A nes i weld rhywun o'r enw Trinity the Tuck, a oedd hi'n Oedd hi jyst o flan fi, a o'n i jyst fel, is, nes i yfed botel llawn o wyn cyn mynd, achos o'n i mor nerfus, yeah. a wedyn o'n i jyst yn rhi emosiynol wedyn, so o'n i jyst fel, I love you, I love you. O'n i'n meddwl, oedd hi'n falle meddwl, bo yw'r fenyw, ma, ma, od ma, sy'n dod o Gymru. Um, so ie, yeah, ges i fel llofnod uh, gyda i a wedyn clean Ie, yeah, oedd hi jyst yn wych. Wel, it's great.
Beth fwy o prydferth fi roi di gweld. Dwi'n cael fwy o fen, yw na fi. Wythnos hon, mae'r fenter wedi bod yn dathlu wythnos yr iaith. So, i ti wedi rhoi fel blas i ni o sut mae'r iaith wedi bod o fydd i ti de yn mynd lawr y tywydd o gael gyrfa mi cerddoriaeth? Um, O, mae... wel, fydda i... mae'r swydd 'ma dim 'da fi os o'n i ddim yn cael yr iaith, i fod yn onest. Achos yym, trwy mynd i ysgol Gymraeg yn gynta', mae fe'n dechrau'n ysgol yndyw e, a wedyn yym jyst cael yr hawl i wneud pethe fel yr Eisteddfod a yym gallu wneud y cystadlaethau yng nghanu yym ac ysgrifennu cerddoriaeth. Dyna lle ges i'r fel, fel y buzz fe rownd y cerddoriaeth, yn enwedig cerddoriaeth Cymraeg. A wedyn pan ni'n 15, ar ôl wneud lot o cerddoriaeth ar y Tlefera, nes i dechrau gweithio dy menter iaith a wneud gigs menter iaith, um, gigs y gwach yn um, yn y gwachel. A just, just roi a siawns, fi'n credu oedd lot fwy o siawns yn dod o'r byd cerddoriaeth Cymraeg na oedd e o'r byd cerddoriaeth Saesneg. Fi'n credu ei weithiau, yn enwedig os ydych chi ddim yn byw yn y prif ddinas, mae'n anodd iawn i fod yn rhan o y cerddoriaeth uh, byd cerddoriaeth Saesneg. Ond fi'n credu, dy pethau fel mentor iaith, maen nhw'n tyllu'n deini dros um, Cymru i gyd. Um, a just, wel, canu'n Gymraeg ar y foes, dyna beth nath wneud i fi sefyll allan, fi'n credu. Um, a just gallu, wel, pob peth yn wneud Pride, yn wneud y ffilm, um, o'n nhw'n moyn rhywun oedd yn gallu siarad yn Gymraeg a hefyd cael acen Gymraeg, oedd hwnna'n peth bwysig iawn, um, bod yn naturiol i fi. Um, Um, a wylo nhw fi ar y Voice, felly mae hwnna'n cysylltu. Yeah. A wedyn, Max Boyce, neu nawr daeth y Max Boyce, o ddim o'n rhywun oedd yn gallu canu'n Gymraeg. A'r can, fi'n fi cerdded mas ar y trwyfan, a'r can gyntaf fi'n canu, um, a'r daeth y Max yw Palon Lan. Um, a mae jyst yn mynd lawr, um, yeah, mynd lawr yn rili really dda, achos dyna beth mae fe moyn yw um, lledenu'r iaith, achos mae fe mor brwd, fe, bod yn Gymraeg. Yeah. yeah, just, well, just gweithio, nes i wedyn wneud um, uh, album The Sign, a wnaeth nhw arwyddo fi achos, wel, um, bod fi'n gallu canu yn Gymraeg, achos label Cymraeg oedd e. Oedd dim labeli Saesneg yn, yn, yn taro lawr y drws, chwbod, oedd y labeli Cymraeg oedd yn moyn helpu a moyn gefnogi cerddoriaeth fi. Felly, uh, heb y Cymraeg, byddai ddim yn cantores broffesiynol, ddim yn credu. Dyna beth sy'n neud fi'n fwy unigryw na pobl eraill, efe. Um, fi'n credu. A, yeah.
Ni jyst, ni jyst yn ffodus i'n meddwl bod na gymaint o sgôp i gael hefyd yn y Gymraeg. Nid os chi'n gallu gwneud unrhyw yeah. beth moyn rili gyda cerddoriaeth. Yeah. Mm. Unrhyw beth chi'n moyn wneud yn Saesneg, chi'n gwneud i'r Gymraeg a fwy, fi'n credu. Yeah. Wel, ni'n sicr wedi dysgu lot amdano ti, Fronwen, a diolch yn fawr iawn i ti am sgwrsio gyda ni. Diolch.
So, mae dy ti gig heno am oeth o yeah. Wyt ti'n yeah. fod yn rhoi blas bach o beth ni'n gallu disgwyl, a wedyn allai rhoi'r link wedyn yn y neges fel bod pobl yn gallu mynd yn syth i oelio hwnna. O, oh, diolch yn fawr. Um, Wel, pob wythnos mae'r cynulleidfa yn dewis beth yw'r thema um, bob gig um, Facebook Live. A wythnos yma, maen nhw wedi ddewis noson Cymraeg. Um, felly, heno am 8 o'r gloch a Bronwyn Lewis Music, um, mae gig byw uh, Cymraeg. A cyneuon fi wedi ysgrifennu yn Gymraeg, um, cyfres Cymraeg, cyneuon fi wedi cyfeithi i Gymraeg, a um, yeah, a fi moyn i chi canu dy fi. Felly, 8 o'r gloch, tan hanner awr wedi naw heno. Edrych oh.
Ewch amdani de, cliciwch y link a gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau a diolch eto Bronwen. O, oh, diolch Gwen, neis i weld chi.
Gwen Pops, hoi! Wyle chi!